Wɔtoo nnwom, wɔbobɔɔ wɔn ho, wɔkyerɛɛ wɔn tumi, nanso esiane sɛ wɔn baanu yɛ tipɛnfo nti, Setano ne owu beguan akohyia no. Setano duru ntɛm a, onipa no bɛtena ateasefo mu, onwu, na sɛ owu duru hɔ ntɛm a, Anansesɛm yi a mereba abɛka yi fa Tano ne owu ho. Megye di sɛ woate biribi afa wɔn ho da. Nti like na subscribe ne yɛnkɔ. Abosom baanu a wɔfrɛ wɔn Tano ne Owu bɛtwee manso faa nnipa ho. Na wɔn baanu pɛ tumi piesie wɔn nnipa dasani abrabɔ ne hyɛbrɛ so. Nti wɔkaa wɔn ti boom. Dwenee sɛnea wɔbɛtenetene ntawantawa no a ɛwɔ wɔn mu no. Wɔtoo nkyia. Bosom no a obetumi adi kan ahyia ɔbɔmmɔfo ato nsa afrɛ no ma no bedi anwummere aduan na ebenya tumi no, ɔno na ɔbɛgye nnipa kra ahyehyɛ wɔn hyɛbrɛ wɔ sunsum wiase. Enti owu ne ta no hyɛɛ dwumadi no ase. Wɔn baanu wuraa kwae mu sɛ wɔkɔhwehwɛ ɔbɔmmɔfo bi asɔ no ahwɛ. Ankyɛ na Tano hyiaa ɔbɔmmɔfo bi, enti ɔdanee ne ho sɛ ɔtwe kɔnantee ne kwan mu. Ɔbɔmmɔfo no huu no ara na n'ani gyei efiri sɛ na wanante agu saa ama ne nan mpo ayɛ kuru. Wahwehwɛ aboa saa ara nanso wanhu bi kɔsi sisiaa. Enti ɔde mmirika guan dii ɔtwe no akyi. Odii n'akyi wuraa kwae saa ara na amma n'adwene mpo sɛ ɔrewura kwae no mu baabi a wɔabɔ dawuru sɛ nnipa nwura, ɛfiri sɛ hɔ na nananom te. Wɔduruu baabi no, Tano a wadane ne ho sɛ ɔtwe gyinaeɛ prɛko pɛ. Ɔfiri ɔtwe mu kɔɔ bosom mu. Na ɔyɛ tenteenten okokuroko, na wɔ ne nsam no, na ɔkita akode. Ɔbɔmmɔfo no huu Tanu ne sɛnea ɔyɛ okokuroko tumfoɔ no fa no, ɔkotoe daa obuo soronko adi kyerɛɛ no. Tano ani gyee ɔbɔmmɔfo no ho nti ɔmaa n'akwaaba too nsa frɛɛ no sɛ ommedi anwummere aduan no wɔ ne fie. Anka wei kyerɛ sɛ Tano redi owu so nkonim a ɔno na ɔbɛhwɛ nnipa so ahyehyɛ wɔn hyɛberɛ. Ɔne ɔbɔmmɔfo no nante kɔɔ anim ɛfiri sɛ baabi a na ɔde no baeɛ no bɛn sunsum wiase, na nnipa ntumi ntena hɔ nkyɛ. Nanso bere a Natano de ɔbɔmmɔfo no rekɔ ne baabi no, owu sii wɔn kwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye ɔbɔmmɔfo no firi ta no nsa. A Me na makɔpɛ me bɔmmɔfo a wose wopɛ sɛ wogye no firi me nsa. Yɛanka sɛ nea obedi kan anya ɔbɔmmɔfo no bedi ne yɔnko so nkonim. Owu gyee so, minim saa, nanso mempene so efiri sɛ Me nso mepɛ tumi no bi. Nea Tano kae biara no, owu ante ase nti wɔkoe. Tano ne owu koe koe koe saa. Wɔtoo nnwom, wɔbobɔɔ wɔn ho, wɔkyerɛɛ wɔn tumi, nanso esiane sɛ wɔn baanu yɛ tipɛnfo na obi tumi nkyen ne yɔnko de no, wobeduruu ntease a ɛbɛma wɔn baanu tumi wɔ nnipa so. Enti nhyehyɛe a wɔduruu no ni, Sɛ nnipa dasani yare, pira anaase bɛka nkyinie gu wɔ mmerekwaduan si gya so a, Tano ne owu bɛguan akɔhyia no. Sɛ Tano duru ntɛm a, onipa no bɛtena ateasefo mu, ɔnwu. Na sɛ owu duru hɔ ntɛm a, sɛ Tano ka akyi a, Onipa no bɛwu. Owu bɛkɔ akɔgya no wɔ sunsum wiase. Nhyehyɛe yi nti na nnipa hyɛɛ ase wui. Meda mo ase sɛ moatie me. Monlaeke na monsɔbskraibe na yɛnkɔ yɛn anim.